Emeya ne ekpɔe akpɔe be atsi ku le miaƒe area yawo katã do ɖe afia nyigba eyi ne wo nɔ Braina harvest mea, the layer be sub layer tsia tsi vivi kple edze tsia protect mea wo ŋue ta yi wo ŋue na be dze tsi va ge ɖe etsi vivia wo me ta etsi me ga no aɖi na ƒu do wo mo ne kuia me nye tsi nyui o. Nu mae he dzre vɛ wo de tu Mister Nkegbe le Adina. Eh, eme ma bia be plan aɖe li wa ta protect ɖa lea ne nye be Brian na harvest mle ma gble etsia le toa me ha. Ye nye biabia gbãtɔ. Biabia evelia, Mɔz ƒe system a e mia ƒe ashiwo wum. Nye dadawo kple nye fofowo de asi me akpɔ nu ƒuta akɔ yi ɖe asi me ava dzra akpɔ ga ɖe akɔ kpɔ mía viwo dzia? Nenye be mɔ le vavam kɔ, wodzo tɔmasiawo asia wo kukum. Plan ke míewɔ amaintene míaƒe asi mawo ne mía dadawo hã. Míata amodify, a change.

Nye ame tsitsi ɔwɔwɔ ma enye nu yi ke mehiã be míaƒo asi o. Edɔ vevie wònye yi ke magblɔ be enyo be nye ame kpɔ nu nyateƒe. Egbea nue dzo dzi nam le nue nye be mí ɖekakpuiwo hã míele ame tsitsiwo dome hafi wo nu yewo ɖem ɖe go. Nu yi ke mabia aɖo ma a suggest nye be, eh, a, a program of this scale la, enya be teƒe aɖe nanɔ anyi le aŋlɔ dukɔ me anye coordination center alo project office alo program office alo secretariat si ke be abe aleka eh, tɔgbia Ʋadada ƒo nu be Míadɔ shi ɖe mía tɔɛwo ke le gbeta kple teƒewo gbɔ ɔ, wo hã wo ko woƒe susu akɔ kpe ɖe edɔɛa ŋu. Le kpɔɖeŋ me, e me do go míaƒe ame tsitsi aɖewo le Germany, that was just March. Eŋe dukɔwo le Germany, woƒe president kple woƒe associations wo katã le German states wo me yi ke nye Hamburg kple teƒewo wo li. Hoho susu ya ƒe ɖewo le wo shi. Enya yi wogblɔ nam yi ke wum blanui nye be ne yewova Ghana be yewoava wɔ dɔ alo yewo be yewoava wɔ nana, teƒe aɖeke meli yewogblɔ be afia nye reference point be ne yewova trɔ ame aɖe le afi ma susu ya le yewo shi alo nuye yi hɔn yewo be yewoawɔ akɔ kpe ɖe mía ŋua, yewoawɔe o. Ne yewo yi ɖe regional minister ƒe office Eh wogbe yewo le busy alo yewo va district chief eze yi gbɔ yewo yina takpekpe aɖe alo nui ko ewɔe be ne yewo be yewoawɔ nana ɖake menye wɔm ne yewo ta nya gbãtɔ le asi nye fike nye aŋlɔ dukɔ alo project ya ƒe office alo fike mie be mia ade yi ƒe office ɖo sike be ne ame aɖe ya be yi be ya ako susu aɖe do ɖa alo eya ekpo one million aɖe le afia ɖe alo ekpo five hundred thousand two hundred thousand alo ye kpo neti aɖe alo ye kpo mango ti aɖe akɔ le akpa aɖe ne dɔ ya ne mía akɔe ado ɖe ŋgɔgbe ko magblɔ be enye nye biabia akpe. Enya gblɔ ge ma la fifia menya be edɔ me be ge na ma ɖo gake nye me vɔ̃ nye nye Mawu ɖeka ko me vɔ̃ na nye me vɔ̃ na va aku nuya mía dim be mía wɔ ya ɖi me o mi kpɔe ke o ŋkɔe nye Bashir Brahima. Keta. Brahima ɖeka koe le Keta fia eyi nye via. Meno Nigeria nyuie, meno yevu da hã nyuie, meno South Africa hã nyuie. Eya wo Nigeria tɔ gɔme dze gaa, edɔ wɔm afi ma afi. Eya wo Nigeria tɔwo gɔme dze ga me dɔ wɔm afima fi me le afima me nye nu ya dzɔ. Ekpɔ ya nya kata gblɔ mi le afia enyu mi gbɔ ge mi tso ge mi aƒe me yi ge. Mie mie tso re ŋu nyuiɔ Ekpɔ wu míagatrɔ gava afia nya ɖeka ko míanɔ gbe gblɔm. Ekpɔe, ameawo katã gblɔ be investɔwo yewonye, investɔwo yewonye. Wo katã ega le wo si kakea ɖo dzi be yewoade yewoƒe ga ɖe nane me ne nane naɖo ne be ko yewova ko ga ada ɖe afi aɖe. Ao, nu ya ne mebe míadze egɔme ne wòade mía dzia, Edze be mía ŋutɔ míabla ali. Ne gotatɔ ɖe gblɔ be ye ga ɖe kɔ ge viaa, ne mekpɔ amea le aƒea me o, dze nane gɔmea? Kpeni ga mekɔ ge vi o. Peni gã ɖeka mekɔ ge vi o. Enya ya edzi woƒe ame agblɔ yenye gbãtɔ. Fike míata yi kɔ wòanye be ne ame aɖe dim be yeanɔ afi ma because menye ame sia ame gblɔ ge be woyi le si yedim be yeade ɖi o gake ne teƒe aɖe lia ate ŋu ayi ava yi de ɖi. Ne míewɔ nenema ƒoƒu nana nenema wodze egɔme le Nigeria ma kakea, Amegãmegã business houses wo wonye Lagos tɔwo. Woawoe dze gɔme. Ke ya ame sia ame kpɔm be o woga dzɔ me ɖe afia nu ya ŋ menye nu vi o woga dzɔ ma woga dzɔ ma ame sia ame tso fi o dze gɔme ma fi ya investor wo va tsi tre ma be tso aƒetɔ ya wo nu ya dzi ma wo ŋutɔwo agbagba dzem o Ke fifia mía míyi míade míaƒe ga aɖe me. Nenem wòkɔ dze egɔmee ma, mía edze be míado ɣli. Ke agblɔ mía le afia mee naneke o. Ɣlidodo mee be míawɔ advertisement. Ameawo katã le gota woanɔ sem be ɖe nane dzɔdzɔm aƒe. Nye hã aƒeme mele hafi wova gblɔe nam. Ame aɖee va fi tofi nam ye meko nu ye mebe, Mitsi nya ko wo be yewoawɔ kɔ, medim be mayi manɔ afi ma. Ke anya me srɔ̃ gotaa, nye hã makɔe kpe ɖe ŋu míakpɔ ɖa be ɖe leke míekɔ dzra ge ɖoa abe alea tɔgbuikɔ gblɔe na eƒe ya le mía dzi fia menye eƒe vi wònye o. Etsɔ etsɔ mele eme míedzo o. Gake ne míeyi afi mɛ wobia ge be, Nu kae nèwɔ? Leke nègɔ da megbe aɖi hafi nèva? Ke ɖeviwo nanɔ anyi kɔ agblɔ be, Tɔgbui ya wɔ ale alo ŋutsu ya wɔ ale, ŋutsu ya wɔ ale. Woawoe kpe ɖe mía ŋu ŋkɔ edu ya va sɔ gbɔ. Edu gã gbaa. Míadzi míele ema. Gake nyateƒee nye be ɖe. Mía ŋutɔe ali dzi bla ge. Míadze gɔme ne gotatɔwo kpɔ be ɖe O, Aƒetɔ dze nuya gɔmea, wova va ge. Gake ne míabe be míanɔ anyi, investor aɖe gbɔna, eme míable ge o loo, fia ko nɔ ge míalé avu keke ƒe wu eƒe blaeve, womeva va ge o.

E center point meɖe ku lo nye ƒe gbea ma dzi na be ma do yevu gbe kɔ alea ma kɔ es a express nuya nuya me sia me na se gɔma the center point fia mo na do go le ya me la fia aŋlɔ vi dzidzie me nye me nya mi o le go ta fuma wa ha ta wo na ne o nye bro na ne jɔjɔ ma ƒe lo nua la la le jɔjɔ mi lo this is the contact point This is the contact point. Woto wa nɔ teƒea yɔm, wa nɔ investigation a wɔm, nɔ wo va kpɔ be o mía teƒe nane dzɔdzɔm kɔ o. Ke wa nɔ ga dzɔm vivivi vivivi. Ega ma mía dzɔdzɔ maa, mía kɔ dze gɔme. Abe alea prof kɔ ɖe gɔmea, nye be land reclamation ɖe mía kɔ dze gɔme gbã. Because mesiame vava ge anyigba ye nye nua anyigba, anyigba. Manɔ ke pɔmp ma? Neganye dredger wɔme eve wɔme etɔ̃e ko mía ŋutɔ míadze agba ne wòava míakɔ da ɖi wòanɔ eka pɔmpm? Fi ma eka mía pɔmpm. Eke ma pɔmpm mía la, edze nane gɔmee ma míate ŋu anɔ ke ma dzram me aganɔ ega bubu raism to continue building on it before a Real investor will come in and if you sit down think somebody will bring his money and come and do something now it's a lie. Ŋkɔnye nye Kokuiga Ahɔlu tso Gɔmeɖokpe and mele afia le efiawo ŋuti ha. Nye first contribution a ye ma nye colleague ɖeka from the other NGO gblɔ kpakple papa hã gblɔ fia ya. Wɔe kpuie ko makɔ kpeɖeŋu koe nye be ɖe míaƒe ŋgɔgbenɔlawo, míaƒe fiawo yi ke le dua mea, initially-a, fiawoe nye dutɔwo, fifia míbe government kple tɔwo and ne yi DC, District Assembly Offices, kple tɔwoa, wohã woana wò mɔ kple tɔwo ta ne wohã woate ŋu aƒo nu kpakple ŋgɔgbe, local government ŋgɔgbenɔlawo be woaxɔ Mía ma ɖo yi ke aƒe vava mía dzrom, vɔ mí dzi be mía va nɔ anyi mía kpe ɖe mía wò dɔ ne aƒe na tsia. Mɔ ga hinder mí o, mɔ ga limit mí o hã. A nyo na mí paa. Nye I have two questions. First one a it's about craft and artisanal work. At the moment a raw materials labe Abalɔlɔ, míaƒe nyɔnuɔ, abalɔlɔ kpakple kevi kple tɔwo. Fifia raw materials ke tsi reeds yiwo ke nɔna wet lands oa meva bɔ aleka o. Ta ne project ya va and talking about brine kple tɔwoa, nya nye menya nuwo me fũ o, that scientific enu ya me fũ o gake ma affect Ɖe wòa ga reduce kura o hã because fia ne e ke vi dzi ma ele be na dɔ o eɖewo be he yi um ɣe nui ne eyo ɣe nuia wo be keke ho ke and all of those things and back in the days a mía gbɔ ko na kpɔ nu mɔ le fifia nu mɔ mo ga le dzi o ena be mía ƒe nyɔnuwo ƒe dɔwɔwɔ hã eva reduce vie ahan and then the second question hã enye um Míaƒe dumeviwo, ne edɔ va start azɔa, míaƒe dumeviwo ɖee? Wogblɔ be woana wo hã woanɔ dɔ wɔm gake ɖe medi be mabia be nyateƒe wònye hã because míekpɔ nu ya teƒe le Ghana dukɔa me in the central or the western region afia ke oil city wogblɔ pee nenema be yewo they will employ the people of the town, the natives gakea enya bubu koe

Ŋkɔnye nye Tɔgbui Tuɖoabɔ Etɔ̃lia Tsɔaŋlɔgã. Mada akpe ne Prof. ƒe tameɖoɖoe wòwɔ ɖe míade dukɔ nu. Nye nue yi ne míaƒe investors-wo be ne míaƒe project ya na ava ano teƒe ye abe ale Mía tɔgbui aʋaɖaɖa egblɔe ne míenya alekee wotete ge ɖe míaƒe dziɖuɖuwo nu o, gake míenyae be dziɖuɖu kee anyinɔ ge hafi míaƒe project ya na a a take off o. Ta woƒe um susu ɖe míaƒe dziɖuɖuwo gbɔ yiyi ye ne woyi ɖe aleke wo míwo gbagba dze ge a convince wo alebe woako nu ya de eme ale be wònye míwo ŋutɔe mí míakɔe aɖo míaƒe klo nu hafi wòayi ɖe dziaƒoa, leke míawɔ? Leke nye woƒe susu le míaƒe dziɖuɖuwo ƒe kpɔkpɔ nu hafi míadze New York gɔme? Because New York la, edɔ ŋutɔ wònye, country bubu ye mí mía atu. Ta aleo wòwɔ ge alo mí míekpekpe ge ɖe wo nu hafi míava yi ku míaƒe dziɖuɖuwo, míaƒe MPs wo kple tɔmewo Ne woɖe me na mí, ele be míawo míanya ale si tete ge ɖe wo ŋui. Yea
mele lome ye amewo va kpɔm fɔ dredza adredz ŋtɔ hã me wɔ nɛma wa mí ƒo nu ƒe ɖekae me kɔ nye mɔ nɔ emɔa le etɔ to le afima me wɔ dɔ aɖeke kpɔ Vɔ nye kple nɔvinyea kple numa wo nu ƒom nam tso projectwo le míabe kota afia. Be o, enya nyui aɖe ye ma. Míawo míate ŋu akpɔ investors wo la va. Vɔa enu ye míawo ŋutɔ míate ŋu awɔ, míadze ama alo míatɔ edzi Enuwo me woanɔ ŋku me ɖom ɖo ɖa hafi investɔwoa mía dzi mɔ nɔ. Eyi míegbɔna esɔ mí visit míeyi ke dzi yi kpɔ nuwo le afi ma. Fika Sarakɔpe. Wa obe mi lay kaka anyaŋui. Eyi mi dogo le afi ma me to nɔ be o sara kɔpe a dɔ le afi ya. Miɔ ŋtɔ mi a te ma tɔ dɔ ma ya dzi ye because pe epe ɖeka pe ve ya emɔ ke le afi ma me ga nyi nɔ go. And fishermen wo le afi ma hã wa be anyigba vie kpɔtɔ a me ga a nyi nɔ ge o. Eyata project sia, edze be miɔ ŋutɔ miatɔ naɖo dzi mianɔ wɔwɔm ke nyi nu vevia. Eye megblɔ nɔ alebe meeting ya wɔm miele fifia, me nɔɛni nya me expect ma eye ma o. Meeting a anyi nye kple amekuwo study nua Mía na anyi mía ƒo nua mía be ah eya le urgent mía do mía de ta ɖe wo me le wa wɔe ne dukɔ wa kpɔ mía afɔe dzi mí le ɛ wa. Consideration enuɔ me ɖo mía mía gbɔ mía nu nyɔɛ be be mía va wɔ. sia miase gɔme nyuie. Etɔ nya ketɔ dzi le. 27 April 1903, nye ŋutɔ la mele afi ya me wɔ studies le Zion College eyata mienya ame ko va yiyim be miegadzi mo. Edɔ ge miɔ migbɔna ne miabe dukɔ. Kple míabe dukɔ, mía nɔviwo loo. Menya gɔmeɖege.
These are behind closed door meetings with people. Gake ɖeko míede dzesi ame ɖekɛ ɖekɛa ɖo tam tam. Shiɔɔ edua be nyonyo kple tɔ le lãme no ye míbe no va de tome. Ta le nyawo nyateƒe ma, you are blessed to be here. So menye. This type of environment mi be mia create hafi o, I must be very frank with all of us here because ne ele ŋku ɖe ame sia ame ŋu ɔ, ame yiwo be du ya be nya le vevie na wo ɔ woe le afia. Eya ta miabe amedzrowo ɔ eh menye eh. Nyemenya ke megblɔ ge o. Menye ame, ya, menye amedzrowo wonye o. Dumeviwo nye Papa Olimpio ya le afia, Papa Olimpio, Amorin. Ya, meka ɖe edzi be ame geɖewo anye, egblɔe fia be de Zion College. Ɛhɛ, ta dumeviwo nye, wona, wona nu wɔm. Eye, eye mía, tɔgbinuƒomea ƒo nuku ɖe, e, Benin, Togo kple etɔ. Ne ekpɔ nuyi amewo wɔm le gbadzia, ne eva mía dea, ya ɖe yɔnɛ dɔ aɖe wɔ ge, government will just give you the approval. If you get the money, you will do it. ta kpuie kɔ nyema dzi be mía a he nyae o because it's supposed to be nuya yevuwo yɔ be en catimini français wo le mía dome close door. Wo nya ya gblɔm wa gblɔ be ao elabe fifi hafi mía ga dzi mee nyi yi ke mía fo amu ri ke be ya nu ŋgɔ a ƒo ƒu ame yiwo shi ega le nua edze be mía re nume ni. be ale Projeta lee nye esi, alee nusianue le yewoase gɔme nyuie alebe ne ete ɖe ame aɖe ŋu be neko ga vɛ ne yewoawɔ dɔe abe investors ene a, yi hã nate ŋu aɖe nua me nenema. Ta ya ame vi aɖe ko de be alo míawo kple eya ko de be míano xɔ me awɔe. Gake mía, mía nɔvi aɖewo woto ɖe le eme ne. ŋgɔgbayiyi kple ɣlidodo be tsaƒua míaɖem eye mi katã miekpɔm be míaɖemea, míema míeʋu agbo vie ko abe alea Aƒetɔ Yoel gblɔe be, ne miava asi ta miasi be míele mɔ dzi. Walker ƒe nya ye ma fo nye Professor Seƒe Prof gblɔ ho. Míeda afi mawo katã va yi, gakea woɖe mí ɖe megbe. Va se ɖe fifia, míenye nuka tututue zɔzɔ mo. Evɔe míeyia wo ƒo nu nyuie. Ta míatso mɔnukpɔkpɔ ya ahatsɔe ade gbedodoɖa me be Mawu nekplɔ míaƒe ŋgɔgbetɔwo, ame yiwo dzi míeƒo ʋɔ na wo tso kpla be, Oo, yewo hã afi ya yewodee, yewoakpe ɖe mía ŋu. adzi ega na mía, míado gbe ɖe wo ta. Ne wotu afia kpɔ, made kɔsiɖa ɖeka o kpɔ. Woaŋlɔ wò gbalẽ na mí be hã. Evɔ fifia yewoa, yewole ready be woate ɖe dɔ ŋu. Míawɔ legal papers sɔsɔ ɣemaɣia. Ke ne míeva le radio dzi enu ƒomea, Míate ŋu atɔ asi akɔ be míekpɔ ga. Fifia ne míegbe ƒã aɖe va, míekpɔ ga haɖe o. Edzim míele. Ta eme nekɔ na ame sia ame nenema. Ta nye gbe dze anyi. Meda akpe na mi katã be miegblẽ miaƒe dɔwo ɖi heva be yewoade to nya ya me. Akpe na mi.

a new city, a small country within the country Ghana. On this note, I thank you very much for coming, God bless you. It's just a short meeting, a close meeting but you are part of it. Mi me wɔ ɖoɖo fũ aɖeke o. Leka ko mie, le, leka miawu egbãtɔ nue ya? Meda akpe ne mia katã. Yehowa yra mi, wòyra mi geɖe.
Ele taɖodzinyuiwo le míaƒe nyawo ŋutia? Míaƒe ye be míadzi eh, ega yi ke míate ŋu akpɔ míaƒe areawo ƒe pro- pro- problemwo gbɔ. Eh, Problemwo ma megblɔ be ale ale atsiaƒua mía ɖe me teƒe meli ne míate ŋu naneke o. But eh, teƒe meli mía- míatu hospital be mía reclaim eh, mía landa. atsɔ wɔ edɔwɔƒee. Evɔ la, evɔ la ɖe ne èkle mɛ kɔa, ega, egae, egbã ega ɖu ge. Gake ega hã, ega hã he ge vɛ zã. Ekema ta ega ma me ye koe enu mamleawo hã soso ge. Le nyateƒetoto me ɖe, ne ega ma ƒomevi ɖe o, le mía shi ɖe, míwo ŋutɔ koe aze míaƒe ga. Vɔ ke egawo katã etsi mía dome. Gake mele mía shi o. Evɔ ele be míawu nane, vɔ, vɔ ele be míawu nane tso Egui ma ŋuti godoo. Eyi ta míetɔ be míayi ɖe outside ɖo be míeyina ɖe ega dzi ge akɔ vɛ. Gake míenya nyuie be ne ega va, gɔvimɛti aɖeke memɔ aɖeke be ɖe ega ma ƒomevi nava ekɔ ava do ɖe ava do ɖe aŋlɔga yi ke be womenye naneke nya ge tso eŋuti o. Ta míeɖo plani be fiyi míeyi ge ɖe gɔvimɛti gbɔ la, Ehiã li, ele be mía make sure be mía le agreed le nuyiwo dzi mía le. Ye ameyiwo mía kpɔ be woa teŋu akpɔ ga na mía, woho a sure be yewoa teŋu akpɔ ega ma. Fifia hafi wo a na mí woƒe terms, eh, eh, enu yi, a ko woƒe MOU vɛ.

Ye wònyo ne dukɔ haha ekɔ ma. Ema ye ame nya wowɔ ge due diligence a wowɔ ge ehe. Ta ne wonya wo ma ye wonɔ ɖe dzi ye wona da asi agbalẽ me kɔa ke edɔ eze gɔme. Ta fifia still la mí le ga le preparatory stages wo ko ekɔ ma ehe. Eƒe asi eyi ge abe hundred billion nene. E nuya eƒoa me dodo Eɖe ɖe zã exɔ ga abe twenty to thirty billion ene. Hafi míate ŋu ado anyigba keke nu ya dim míele. Míawo míayi eighteen kilometres, sorry fifteen kilometres and all the way from Fofowɔwɛ to Aflawo. Yes. Amu ame ɖe, nye nyemedi be manɔ gbɔgblɔm be amu amu amekuku me o elabe. Eku ku me nyuia amua ma eƒe nyi what depth ele sensitively balanced ne eku amua ma ke e change etsia hã ƒe temperature profile ye hã me nyo na elã erewo gake a yo nye mio yo nye be mi be mia do amua ƒe akpa ɖewo ma mi ŋku le geɖe ŋtsi fi mia ta ku ekea le yike be ma change nyuiawa Fi ma womiku ge le ma tsɔ ɖo afi ma woe. Ne ne ekpɔ ekpɔ be last year ne ekpɔ ale etsia ɖoa ekpɔ be míaƒe villagers wo le mɔa me eɖewo eɖewo kura ne ekpɔ woƒe exɔwo le etsia le exɔwo ƒe roof level egɔme efia be ele be mía raise island mawo katã gake míete agblɔ na amewo be ɖe ne woʋu ɖe. ne mía areze wɔ island o ta ɖeko mía ga tsɔ aƒo xlã woe etsɔ megbe na wonye be etsia ɖɔ mi ne fiwo etsia ɖe fiwo nye kpo dzi ake wo move ɖe kpo dzi ke ke ne anɔ ɖe atama ke mi ga fi le afima ha ta edzi nɔ ke progressively ʋu ko a rebuild the island la katã enye ko ma gblɔ ne dua edua ko nye be ele be edzixɔxɔ nanɔ nyi eh, ame aɖeke mega ese nya half story kɔ mɔnu du dzi o elabe ame aɖewo kakam bu be míexo ga ekɔ mi ekɔ da ɖe ablotsi ɖuɖu efɔ míenya ƒe meka si ega le fia míexɔ o ema katã ye hã mi koe ame aɖewo wo katã be yewoakplɔ mí ayi rekɔte míenya katã o.